Canṭha a kan zaangfahtu kan Pathian min thangṭhat si ko seh. Tuzan caan ah lawmhnak tampi ka neitu zan hi kan senior pastor kha nangmah nih chim le ṭha lai kei hi biakinn zong ah ka phan lo le ka ti le chim ko law thla tu kan in campiak lai ti le ka van i timh ṭhannak kha si. Le tuzan ah hika ah ka van dirnak te uh, a ruang cu lawmhnak biachim ta hmasa bik ah ka van duh ta ko cucu zeidah a si ti ahcun kan hnunglei ah hringtu ka nu nih a kan liam tak lio ah khan Khrihfabu in siseh a lenglei in siseh he tiah nan kan len thla nan kan campiak nan kan riak cu lawng si loin ram leng lei in a ummi hna zong nih heh tiah phone nan kan chawnh ca nan kan kuatmi cungah khan kan i lawm tuk pumpak cio in lawmhnak bia kan chim khawh lo caah hika hmun tein lawmhnak bia ka van chim ta nan dihlak Bawipa nih thlawh in chuah hna sehlaw thlacamnak in kan in bawmh hna ti kha lawmhnak bia van chim ta ka duh le tuzan ah kan zapi i ruahṭi hna sih tiah cathiang rel ka duhmi cu siangpahrang pahnihnak a ngan pali a hme pakul le paruknak te kha ka van i thimmi si siangpahrang uk hnihnak a ngan pali a hme pakul le paruk amah don awk ah va tli ta duak law amah cu na dam maw na va a dam maw na fa a dam maw tiah va ti tuah ti a ti cun anih nih ka dam ko tiah a rak leh cathiang kan relmi pathian nih a thar in thlo kan chuahpiak ko seh thla ka cam ta lai dawtnak sang bikin a kan do i vel ngaihnak thuk bikin vel a kan ngaihtu bawipa ka pathian masa bika na min thiang thang that in um ko se bawipa tu zan caan ah a thi mi hna chungin a nung mi na kan si ter i a zaw mi hna lakin a dam mi na kan si ter lawng hmanh siloin nangmah thang that nun a nei ri lo mi hna chungah thang that nun na kan neih ter ri mi hi kan i lawm na min thang that in um ko se Bawipa na fale minung hi ti vialte thlarau rawl pe dingah na fanu ka dir cang. Nangmah nih na bia hi a thar in na phuang lai cah na min thangṭhat in um ko seh. Jesuh Khrih phawtlawng bochan na sinah thla ka cam ka Pathian. Amen. Le tuzan ah hin na dam maw tiah minung kan van i ton paoh ahcun kan i hal cio le cu kan i hal ahcun ka dam ti na fa dam maw na va dam maw tiah kan i hal tikah taksa i kan dam ahcun dam i ti viar cu si ko asinain tu zan ah chim ka duhmi cu taksa i dam ko ṭung na tein thlarau ah a zawmi kan rak si sual maw kan chungkhar hi kan dam tlamtling taktak maw chungkhar kan dam tlamtling lo ahcun ni ni khat khat ah thihnak kan ton te tikah khin khoika ah dah a kal hnga tiah khin lungre thei ngai te te lai atu kan nun chungah khan cun a va poi lai lo na tein thih ni ah khin na fa a va pian thar lo ah maw na va a pian thar lo ah maw na nu a pian thar lo ah maw na pa a pian thar lo ah maw a thih ni ah khin cun na ruat hrimhrim lai ka nu hi khoika ah dah a kal hnga ka pa hi khoika ah dah a kal hnga ka fa hi khoiah dah a kal hnga ti kha ruah awk lo a ṭha lo pian thar bu te i an thih ahcun aw ka nu kalnak ah hin ka kal te ve lai le tiah khan ngaih a chiat tuk bu zongah i ton te ding ruah ah khan tha a nuam cucaah cun tu zan caan ah kan dam dih maw cu kan dam lonak te cu zeidah a si timi te kha tawi tein kan i ruah hna lai thlacam caan zong a si caah khan sau ka chim lai lo Hika siangpahrang ukhnihnak pali pariatnak in khan kan thawk lai le nikhat cu Elisa cu Sunam ah a va kal i a ti khika ah a rum minu pakhat a um a ti cu minu inn ah cun Elisa cu rawl a va ei a ti Rawl a va ei tikah khan aa chawh aa leh caan paoh ah cu nuva hna inn ah cun Elisa cu a va tlung tawn lengmang tikah minu nih a hliahmi cu zeidah a si tiah cun ka va a kan palpah tawntu hi a ti Pathian mithiang a si a ti kan Pathian nih sunparnak co seh Khual dampi nih an pal ko hna na tein an inn ah rawl an va ei ko lai na tein hihi Pathian mithiang a si tiah hliah khawh nun a neihnak cu Elisa ah a si. A tlungtu hna khualpa Elisa nun kha a si. Ninni ah Khrihfa tampi kan sinak zongah kanmah nih kei cu cu ka si kha kha ka si tiah kan i chim lengmang khi a hau lo a kan hmutu nih an kan theih ding si. kannih cu kanmah nih kei cu cu ka si khakha ka si tiah kan i chim len na tein a kan hmutu nih zumh lo tlak diang in kan um kho cucaah cun ani Elisa cu kha hi ka vapa Pathian mithiang a si caah hin inn cungah khin khan pakhat te kan tuah piak lai i cuka ah cun ihkhun kan chiah piak lai cabuai ṭhutdenh kan chiah piak lai mei in te kan chiah piak lai le aa chawh aa leh caan paoh ah khan hika te ah hnangam tein a umnak hnga te a vapa zong nih e a ti le hnangam te umnak dingah cu cu an tuah piak an tuah piak tikah Elisa cu a va chawh caan tikah cu minu nih an tuah piak ni inn ah cun a va din avadi ni zeitin dah a ti ti ahcun a sinum pa ke hazi kha sunam minu kha hei au tuah a ti Sunam minu cu a hei auh i a rat tiah ahcun ke hazi hei chim tuah a ti. Nang nih hin hi tluk hin na kan tuam muai le siangpahrang sinah siseh ralkapbu haotu sinah siseh chimpiak na duhmi a um maw ti ah hei hal tuah a ti. Ke hazi nih a hei hal tikah cun zeitindah Sunam minu nih a leh ti ahcun keimah ka miphun sin te ah ka um ko ee a ti. Zeihmanh hal piak ka hau lo hi keimah miphun sin te ah dawh ka um ko hi kanmah holte dawh kan hmang ko hi ka va chim khawh ve ko si ti hi si. Le tu zan ah hi zawn te ah van chim ta ka duh mi cu kan nih hi te Jesuh Khrih ra ṭum se law hika ah ra dir se law zeite khi dah tuah piak na duh Australia ram hruaitu sinah chimpiak na duhmi a um maw? Zeite khi dah chimpiak na duh tiah hei ka hal selaw ka te keimah le keimah bia ka hal. Zei khi dah ka hei chim hnga? Ka chimmi a va tam tuk hnga ning. Jesuh na minu nih hin na duhmi pohong ka hal law ka han tuahpiak lai ti ahhin a hal hnga lo, aw ti keimah nih ka tuah. Kannih cu kan Khrihfabu hi kan tam le VCBC cu pastor te nih an kan leng hi kum khat ah voi hnih khat khi si. Khi ah khin thlacam ca an tiah khin kan ca hi a tam a tam tuk ning khi lungvai vuan bong nih cun philhnak ding in tiang in khin kan va cah. Cucu an thlacam mi ning khin hong kan pe seh law van i ruat ve hmanh u kei cu kaa ruat cu thlacam i an rat i thlacam ka cah mi khi a hnu ah ka tuak tawn hi vialte hi hong ka pe hna seh law zeiti khin thla ka va um hnga ti khi ka tuak le tu zan ah nang te zeiti khin dah pathian sinah thlacam na cah ve le zei khitin dah pathian khin a hal ve tawn Laitlang in kan ra le Australia ram ah kan phan le thla kan cam tikah Bawipa kan i lawm tuk harsatnak hmun in hika hmun ah kan phan inn ṭha ṭha na kan kumter motorka ṭha ṭha na kan pek ti thlacam lo in Bawipa Laimi cu sifak kan si ka hmun ah kan phan mah in male mah lo te ah ruak vuia duhmi kan si inn zong kan nei rih lo bawipa inn kan pe motorka zong a ṭha deuhmi kan pe fanu fapa zong cathiamnak van pe hna law fimnak van pe hna kan thlacam hi van i tuak hmanh u bawipa kan i lawm tinak nakin ka pe ka pe ka pe ti a tam deuh nan si ve ma si ve lo dak thla ka cam hi ka tuak tawn Pahra ah pariat khi cu halnak lawng te a si pahnih te hmanh khi lawmh bia ka chim tawn lo. Vai tampi ka ruat tikah aw Pathian nih hi vialte thluachuah a ka pekmi hi ziah lawmhnak bia hmanh chim loin Bawipa cu cu ka pe kha ka ka pe tiah ka ti peng te keimah ka nun hi kaa chek tawn. le tuzan ah van i check ve u ti ka duhmi cu bawipa sinah thla ka cam tikah a hal lawng tein ma ka hal asia bawipa sinah dah lawmhnak bia ka chim a tam deuh ti kha van i check hna si ti ka duh phungthluk bia a ngan sawm thum a hme hleinga enak te ah khin cangvat nih fanu pahnih a neih a ti pakhat nih ka pe a ti a dang pakhat nih ka pe a ti ti pakhat nih ka pe a ti ka pe ka pe ka pe tiah an ti peng e a ti le tu zan chan ah ka pe ka pe tiah kan hal pengmi cang vat he kan i lo ko ne lo mo zia hi vialte thluachuah a kan pek mi zarhpi zingah pathian hla kan sa le tha chin pakhat nu pakhat rel tuah zeitluk tam aan pek khana hngalh lai tiah thla kan sa ko na tein inn kan lawi tikah cun tha chin a kan pekmi rel zia thiam loin bawipa sinah pek ding lawnglawng hal lawnglawng kan rian sual a si ahcun bawipa hi aa lawm taktak hnga maw aw ti ka tuak tawn sunam mi nu nih ka miphun sinte ah hme ka um ko cu a ti tikah Elisa nih ke hazi a si ahcun zeite cu dah kan tuah piak ah a ṭhat ne lai a ti Gehazi nih vei mu hi minu hi a vapa nih a tar cang fapa an neih ṭung lo e a ti Elisa nih hei au tuah a ti Sunam minu cu a auh le Elisa nih cun atu tik caan te ah hin fapa na pom lai e a ti Atu tik caan ah fapa na pom lai a ti. Minu nih aa zumh lo. Maw Pathian mi hong ka hlen hlah hen a ti. Asina tein Bawipa bia cu a caan a zat ah khan a tlam a tling i fapa a hrin kan Pathian nih sunparnak co seh. Zei ruangah dah Sunam minu nih ka hal a ti lio ah a hal lo na tein Bawipa nih fapa a pek hnga? nan ruat maw van ruat hmanh u zei ruangah dah ka hal a ti ah hal awk hmanh a thei lo ka miphun sin te ah pei ka um ko cu a ti ko na te in bawipa nih a caan a zat ah phapadu nungpi a peknak cu sunam mi nu nih bawipa nawl a ngaih caah dawh si cu tu zan caan ah bawipa nawl ngaih hi thluachuah hmuhnak a si zumnak in khamhnak cu kan tingco ko na te in thluachuahnak kong ah cun nawl ngaihnak aa tel ve Cucacun Bawipa nawl ngai usih. Bawipa cucu ka pe khakha ka pe kan ti la kanmah nih a nawl ngaih kan duh lo. Bawipa nawl cu kan ngai duh ṭung lo, hal cu kan ṭhawng tuk ṭung, a tling lo ah vuivai nih kan ṭhawng tuk ṭung. Zumtu vuivai tukmi hna cu kan puitling kho hrimhrim lo. Cucaah cun Bawipa sinah Bawipa ka pe ka pe ti nakin Bawipa nawl ngaite i um kha Bawipa thluachuah hmuhnak a si. ngakṭah sianginn rian ka ṭuan lio ahhin zingka tein kan tho nazi pali in kan tho thla kan cam le khua a ceu vutvat in kan thawh hna devotion kan tuah siamah ngun tuai kan ti la kham pat nu cu he cun kan si le anih nih khan mai phiahnak a tuah piak hna cu cun devotion kan tuah dih bak khan ca kan chimh hna ani nih tang cheu tang khat le a chimh kai ni upa deuh pawl ca kan chimh le cu khawh cun an hmai kan phiah kan tuah hna sianginn ah kan thlah hna le zan lei na zi pakhat in pahnih kar po khi caan kala le pathian sinah thlacamnak ka nei thla ka cam peng kha kha sianginn a kai lomi a zawmi paoh nih khan a thli ten ngakchia khi mi an ngia tuk cu ka tuahmi kha an rak ka ngiat le an hmuh peng vei kha ca phu ka ho tuk le bazar ah kal siu ca ka ti kan nau nu te nih cun keimah nih kan zul lai ti kan kal tangkan nih kan nei tung lo fu ka ho tuk tung ka ti kan van i chawh bak ah khampat nu kha fu a zuar le ai kan i tong cu ka lawm tuk ti fu bak kha vei zat aka ṭhen kan february ten tlawmpal kan um a thla no la khan thlan thling tlai ko ho tuk e ka ti khanu te nih khan a ching chiah le nang cu pathian nih na duh mi pau aan pek ko ra hmanh bazar ah kan kal lai la aan pek lai a ka ti e ka te bazar ah kan kal le taya kung mi kle mi ui a pem mi nih than thling tlai a zuar la pathum a kan pek vuai ten kan ai a ka tho i atimi cu nangmah bantuk hi ka duh tuk ve a ka ti Ziah ka ti le na duhmi paoh Pathian nih aan pek a ka ti. Keimah bantuk si na duh maw ka ti duh a ti. Na duh ahcun zeitlak ka tuah ka tla thla na cam a ti cam ve ca ka huam lo a ka ti cu. Na huam lo ahcun zeitik hmanh ah keimah bantuk cu na si khawh lai lo ma cun na huam a hau ka ti. ka huam lo ah cu zatzat thlacam cu minute panga hmanh cam khawh thlalo ah ka ti ka hei chim duhmi cu zeidah si ti ahcun bawipa nawl ngaih cu kan huam lo natein a thluachuah cu kan duh a thluachuah cu tampi hmu si ulaw ei ding si ulaw mi cungin i phuang seh ti cu kan duh natein bawipa nawl ngaih i thlacam le bible rel cu kan huam bak lo Cu a huam lomi nih cun zei thluachuah cu hme kan va hmuh lai. Thluachuah thluachuah kan ti ṭung. Bawipa cucu ka pe kha kha ka pe kan ti ṭung. Bawipa nawl ngaih kan duh ṭung lo. Pumhnak zongah chuak kan duh ṭung lo. Baibal rel zong kan duh ṭung lo ahcun Bawipa thluachuah hi tingco khawh si lo. Sunam minu cu Bawipa mi fa a tuam muai le a zit muai le Bawipa sinah hal awk a theih lomi hmanh kha a herhmi Bawipa nih a pek. Salm za le kul le sarih cang hnihnak te ah khin khuasak tintuknak caah a te fakpi in rian ṭuan le zingka te ah thawh lengmang i tlaipi ah ih hi santlai lo a si ee a ti. Bawipa nih a dawtmi fa cu an i hngilh kar ah an herhmi a pek ko hna a ti. Kan Pathian nih sunparnak co seh. Bawipa nih hin kan tuah ruangah thluachuah a kan pek lo hi a nawl kan a ngaimi hna minung cu kan i hngilh ka ra dawh thluachuah a kan pek hi cu nun cu Bawipa nih a kan hrawmh hi cucu Bawipa nawl a ngaimi hna caah dawh a si cu Bawipa nawl a ngaimi hna caah cun i hngilh ka ra thluachuahnak a pek nangmah nih bawipa nawl ngai lo in na ṭuan lengmang i chaw tampi na hmuhmi khi a huaha lo ah a zuang dih men ko lai aw mannei ah na hmang theng lai lo aw bawipa nawl ngai tein ningcang tein hmuhmi chaw le va cu mannei ah dawh a tlak khawh cu kan pathian nih sunparnak co seh sunam minu cu a fate cu a hong ṭhang lian le ti nikhat cu a pa sinah rian ṭuantu hna lo kalmi sinah a kal ve a ti khua hong tlai deuh tikah cu fapa te nih cun maw ka pa ka lu ka lu a ti a pa nih a sinum pa kha a nu sinah hei cawi a ti cu fate cu a nu sinah an hei cawi i a nu phei cung a phan chun hrawng a phanh ah fate cu a thi Cu fa a thimi cu Sunam minu ka khuaruah a harnak. Fa le a thimi kha maw ka fa e tiah a ṭah hrimhrim lo, a ṭap lo. A fa cu zeitindah a tuah tiah cun aa cawi le Pathian mipa ihkhun ah a ihter a ti. A ihter le innka a khar le amah cu a chuak le cuticun a um ko ee ti khah tuak hmanh. Fale van thih ril mali ṭah lo. Cu i cawi riangmang i Pathian mipa ihkhun ah chiah. A vapa cu zeitin thlah ti Pathian mipa sinah ka va kal i khulrang in ka ra kirnak hnga dingah sinum pakhat le la pakhat in ka kua a ti. A vapa nih minu hmuh zong a hei hliah ve lo tikah khan zeitindah a leh ti ahcun nihin ni thla thar zong a si ṭung lo sabbath zong a si ṭung lo zeicaah dah cu Pathian mi cu na va ton lai a ti minu nih na holh a tam a ti hrimhrim lo a ṭha ko lai van ka kua ko a ti Cula cu kengden an den. Sinum pakhat a ra kha rang ten na kalter lai fum ka ti hlan lo cun na fum lai lo a ti. Rang tein an kal. Cuan va kal tikah cun Elisa nih Karmel tlang in a hmuh i Gehazi sunam minu ton awkah khin va kal tuah law na dam maw na va ti lai ti na vate a dam maw na fate a dam maw tiah na va hal lai a ti. Gehazi cu a va kal i a hal tikah cun minu nih cun ka dam ko ee tiah a rak leh. Tu zan caan ah hin Pathian nih na dam maw tiah in ti hna sehlaw ka dam ko nan ti men lai. Na vate a dam maw in ti hna sehlaw ka thei lo kan ti kho men. Na fanu na fapa te a dam maw kan ti sehlaw zeitin dah kan leh hnga? Minu nih cun a fa a thimi kha Pathian mipa ihkhun ah a chiah le Pathian mipa ton awkah a kal. Zei ruangah dah a kal? Fa a hal awk hmanh ka theih lomi a ka petu pa nih hin a thimi fa a thawhter khawh ti dawh aa fian tuk cu. Tuzan caan ah thlarau ah a thi cangmi na fanu na fapa, thlarau ah a thi cangmi na pasal, thlarau ah a thi cangmi na nupi a nun ṭhan khawh nakhnga ding ahcun Sertu Pathian dawh na fuh a hau hi. Tuzan ah nang hodah na fuh ve? kan fukmi hi hodah a si kan kawlmi hi hodah a si ka fanu ka fapa e biakin an phan lo e zeitin kan ti kho lo e kan ti chung pathian fuk cu kan duh fawn tung lo atu ah khrihfabu nih mission rian kan tuan thaizing zong mission day a si Zeiruangah dah mission rian kan ṭuan ti ahcun thlarau ah a thimi hna kha tho hna seh ti kan duh ruangah kan ṭuan. Cu thlarau ah a thi cangmi hna caah lamkaltu missionary ah a kal an um i kannih cu kan pum in kan kal khawh lo caah chawlava in a kal dingmi kan si. Tuzan caan ah cu thlarau tlau na tlaihmi cu vancung khua na sui luchin dawhtertu ding a si. Cucu pek lakah pek sunglawi bik a si. Pek lakah pek sunglawi bikmi cu thlarau tlau tlaihnak caah pek a si. Kum khat ah thla hleihnih a um. Cu thla hleihnih chungah cun Bawipa nih damnak aan pek, ṭhawnnak aan pek, thla khat ah zeizat dah rian na ṭuan kha van i tuak ko mu. Bawipa nih damnak aan pek i hitluk in rian na ṭuan khawhmi kha kum khat ah ni ni khat te mission rian ṭuannak caah ni kan hmang dingmi a si. Cu ni na hmang dingmi ahcun Bawipa a thi cangmi thlarau tlaihnak ding caah hin kei nih zeizat dah ka pek lai tiah thla rak cam ve hmanh. tuzan ah thla rak cam ve hmanh nangmah pumpak zong in thla cam na innchungkhar zong in thla cam hmanh thongkhat tang hmanh in na siang theng lai lo zakhat tang cun na chia hrim hrim lai lo zei ruangah taksa kan dam lo ah sibawi kan fuh caan hmanh ah hika ah alakka kan ti bu hmanh ah si cawknak ah kan di rih Tomte hi cente sibawi kan tong hmanh ah kumpi kum khat chung rian na ṭuanmi thlarau a thimi nunnak a nei lomi rammui ah mi tampi lakah VCBC Khrihfabu hna nih rian ṭuan i kan i tel khawhmi thluachuah tuk dawh a si cu. Cucu thluachuah ahcun nang zeizat dah naa tel khawh lai? Cu thlarau tlau tlaihnak ding i pek cu dawh pek lakah pek sunglawi bik si cu. chawva hi kan peknak hmun a tampi ko natein cu kan pekmi cu thlarau tlau a va tlaihmi bak kha dawh pek lakah pek sunglawi bik si cu cu kan pekmi cu thlarau tlau tlaihnak ding ca thaizing ah a si lai hi tu zan ah thla rak cam ve hmanh tu zan ah thla cam lo na thinlung ah bawipa nih bia aan ruah lai Sunam minu cu a thi cangmi a fa kha ṭah loin a vapa nih zeitindah a ka ruah lai ti zong ruat loin cu mipa a damter khotu pa cu dawh a va fuh cu tuzan caan ah a thi cangmi fanu fapa a thi cangmi pasal a thi cangmi nupi a thi cangmi u le nau caah hin vulei cung sibawi na fuk zongah zeitik hmanh ah a dam kho lai lo taksa cu dam lai nain a thlarau cu an damter kho lai lo thlarau a kan damter khotu cu kan pathian lawnglawng a si cucaah cun tu zan chan ah pathian sinah kal law bawipa nih thluachuah aan pek lai i na fa a dam ṭhan lai zei ruangah dah hika ah cikcin thlacam an tuah zei ruangah dah rawlṭam an tuar zei ruangah dah innchungkhar chuahtak in hikaan an riak zei ruangah dah bawipa an nawl ti cu nan i fiang cio lai an nawl le kanmah bantuk ten rian an nei ve ko ai le din tampi an nei ve ko bu ah rol ṭam tuar ciahmah in hika hmun ah thla an cammi kha anmah pumpak ah mi caah thla an va cam ko nan mah ca zong ah thluachuahnak a rak si cu mission rianṭuannak an na tangka pe hman cu na pekmi cu na fanu na fapa ca damnak a si kho aw Thlarau tlau chawva nih a tlaihmi kha dawh nangmah fanu fapa caah thluachuah si ve cu. Cu pek cu dawh kan i fiang lo le Bawipa sin i pek hi kan zaang a ui tuk cu. Kan siang lo cu. Kan khua lei ah khin kan hngakchiat lio deuh ah thawngṭha chimtu an ra le pek kong chim khi an thiam tuk cu zum ngamnak zum ngamnak te an van chim ciamam le kan khuami nih kei nih ka sui ṭhi ka pek an ti sia ka pek na ka pek an ti le kan khua ah khin tampi a rak chuak a pemh ve lomi pawl nih cun a cu zat zat hna pek cu an ti cucu hna pek cu an ti asinaten atu ah hin kha a rak pemi kha ka cuanh hna tikah hin mi ah an i chuah an fale hi thluachuah an hmu an piangthar pathian dawtnak an thei pa si tor hna an si kho zeidah chim ka duh ti ahcun rammui rianṭuannak cah nang zeizat dah na pek khawh lai tiah he tiah an au i an neih lo chin in an pekmi te kha rammui rianṭuannak cah an va hmang le an fale nih bawi parian an ṭuan ṭhan ve cu Cucacun tuzan caan ah na nun rak i chek. Bawipa sinah thla rak cam ve. Kum khat chung kumpi kum khat chung Bawipa nih damnak a kan pekmi mission ni ni khat te ah hin nang nih zeizat dah na pek khawh ve lai thlarau tlau tlaihnak ah zeizat dah na chuah khawh lai cu na chuahmi cu thlarau ah a thimi bawipa kong a thei bal lomi bawipa dawtnak a thei bal lomi bak caah dawh si lai hih kanmah kan kal khawh bak lo cu kan mipum in kan kal khawh lo kan chaw kan va fang kul sawm thum sawm li sawm nga zakhat te kan i telmi kha bawipa nih sunparnak a conak le kan sui luchin dawhtu a si te lai sunam minu cu a kal le Elisa ke a tlaih le cucu Gehazi nih Elisa ke tlaih lo dingin a va ti tikah Elisa nih zei a ti tiah cun thawn hlah amah kha a lungre a thei tukmi nu a si a ti hi bia hi bawipa nih ka sinah a chim rih lo ee a ti Minu nih cun zeitindah a ti ti ahcun maw Pathian mi fa hi fa hi ka rak in hal ṭung lo zeicaah dah kan hal lomi ka hleng hlah law kan ti lengmang bu ah na ka pek e ti Elisa nih ke hazi cu timi cu ka ṭhiangṭhunh kha i put na biar kha i rengh law va kal law a ti mi nih an in chawnh tikah va let hna hlah nangmah zong nih ahohmanh na va chawn hna lai lo na kal lai le ngakchia hmai cungah hi ṭhiangṭhunh te na va chiah lai a ti elisa cu a biar aa reng ṭhiang gehazi cu a biar aa reng elisa ṭhiangṭhunh aa put le a kal minu nih a duh nai sai lo maw pathian mi fa bawipa a nun bangin le nangmah na nun bangin nangmah hrimhrim na rat lo ahcun ka kir lai lo a ti kan pathian nih sunparnak co seh Bawipa sinah thla kan cam ah hin Bawipa nih a kan leh hlan lo cam ko hna usih. Bawipa hi na ka pek hrimhrim lo ahcun tiah tampi si loin Bawipa sinah pakhat te hal hmanh na hal lengmang ahcun Bawipa nih dawh thluachuahnak an pek lai cu. Sunam minu nih cuti a ti tikah cun Elisa nih aa thawh le a zulh ee a ti. Gehazi cu a hong kir le Elisa sinah maw Pathian mi ngakchia cungah khan ṭhiang ṭhunh ka chiah ko na tein a nung lo ee a ti. An kal le Sunam minu le Elisa cu Elisa cu inn chungah a lut le innka a khar le Bawipa sinah thla a cam a ti. Bawipa sinah thla a cam ngakchia cungah a bok le a mit cu a mit ah a chiah ve, a kut cu a kut ah a chiah ve, a ka cu a ka ah a chiah le ngakchia te cu a tak a hong lum a ti. Elisa cu a tho le a van i chok ṭhan. Cu hnu ah a va bok le cutin a tuah tikah cun ngakchia cu voi sarih a hna a thio le a mit a hong au a ti. amit a au tikah Elisa nih Gehazi sunam minu cu hei au tuah a ti le a au la a fapa cu a pek le sunam minu nih a khuk a bil a lu a khun la a chuak e a ti tu zan ah chim ka duh mi cu sunam minu nih a va a fa amma dam lo mi caah Pathian mi a fuk tikah cun a thi cangmi a fate a thawh ṭhan bantukin tuzan caan ah vawleicung chaw le va neih le chiah kan kawlnak cha in hin Bawipa sinah kal u sih law na va a dam lai i na fa a dam lai i nangmah na dam lai kan thih tik cio cio ah khan na fanu a piangtharmi a thih tikah khan na ngaih a chia tuk ko lai na tein Bawipa nih a lakmi a si ni donghnak ah kan i tong te lai tiah na hnangam a ol lai. Na nu a thih tikah khan Bawipa nih a sinah a kirter ṭhanmi peisi cu kei zong ka thih tikah ka nu he kan i tong lai tiah na hna a ngam lai. Sihmanhsehlaw piangthar lo fanu fapa neih cu an thih tikah khan lung a fak khun, ngaih a chia khun, lung a kuai khun, zei ruangah kan thih tikah kan i tong lai ti ruahchan awk a um ti lo. Cucaah cun tuzan caan ah nan dam maw chungkhar nan tling lai maw nan tling lo i nan dam lo ahcun bawipa fuk ko hna u si ula chungkhar tling tein damnak a kan pek ṭhan ko lai ti kha chim ka duhmi si kan dihlak cah Pathian nih thlo kan chuahpiak seh.